Okay, karira kanyamå kange thä iniä wewe muthe ena mari eh? today i'm in my best moods ah, bas you better not go there Tondũ nĩkĩ? kana Yes. ũhoro rĩu akũnjĩra ũrĩa ndĩrĩkĩraga Eh, hau gĩthogoro gwakwa rĩ gwaku eh, hau thutha rĩ Ehe. hena kĩaga kĩa ngũkũ haya wä na ngå kå

ĩgakorwo ihoreru Ĩĩ. ngai akamenyerera Ĩĩ. twathi na mbere na kũhoera bũrũri witũ Yes. arata aitũ Yes. some of us tũrĩ na arata matuĩkĩte isolated quarantined Nĩguo. na ingĩ magatuĩka eh, mathimwo after some days 14 days ne- negative koguo ũhoro ũcio tũkahe eh, tũka- tũgacokeria ngai ngatho Nĩguo. na arĩa maracakaya Ĩĩ. o kũrĩ o andũ arata aitũ maratũtiga our, uh, our fellow kenyans Nĩma, nĩma. tũgathiĩ na mbere na kũmahe pole nĩguo nĩguo

Facebook Yes. eh, na Eh, YouTube gathimo kara wanyonirie Eh. kau ngarora wega ũguo. Ehe. Eh, ndĩramĩonire yothe Ehe, Eh. ũraigua atĩa wangonjirire marekete tũkuo tũirũ ũguo magacoka makehotora ũguo mena sarakei we ndũnarĩra ndĩharĩria andũ ũraiguire makiuga atĩa Eh, rĩitho rirĩ na mũtumia ũcio rĩragambaga nwa nwa nwa

Ĩĩ, gĩcagi. nĩkũhutia Kũhutia- oritho ĩĩ, nĩkũhutia harĩa hararĩa no harahutio we nĩ ũrathomire kaigĩra ritho-inĩ ũguo kaigĩra ritho-inĩ ũguo ĩna cairũ Ah, it was a nice show. tikũrĩra tagathaia kahĩĩ Ĩĩ. rĩu mũragĩthi kanitha wakĩrĩkia gũthoma gũkũ Ĩĩ, twathiĩ kanitha Ĩĩ. kanitha rĩ Aha. ndĩ- nĩ twagĩikara kũu Ĩĩ. kũranjia gũtho ĩgũthomwo Gũthomwo. pasta makũmire Eh. ũrĩa ũkaga kanitha witũ rĩ

turauma kanitha Ehe. hĩndĩ athira Yes. kumbe nä aratumbä kä ire kä ihå Aya. aramenya å tukå tå tigå koma Ehe. thaa kenda rä Ehe. aroya ndarama Aya. oha må ndå nja Aya. akahå ra akä inaga akahå ra akä inaga akahå ra akä inaga akahå ra akä Haya. inaga na kaa biå Ĩ, haiya athå kire haiya Mũthe- aga- akauma hau Eh. agathiĩ ha mũndũ ũyũ ũngĩ Ehe. ringa ringa rwĩmbo ringa rwĩmbo ringa rwĩmbo ringa rwĩmbo Ehe. andũ makanegena marĩ o tũrũĩ Eh, Ĩ. eh.

nguri Ehe, Ĩĩ. ĩĩ. no kweheria ndĩreharĩria Ehe. no arenda Wewe nĩ kũnega ũroka wĩra nĩagĩũka wĩra Ĩĩ, rĩu ona we nĩ taaramu Ehe. acoka ona atĩrĩrĩ Ĩĩ. ona ndarama ndĩrateithia Ehe. kũnyita karĩng'arĩng'a haiya Ĩĩ. ambe ũkaringa Nĩguo- nĩguo- nĩguo ciamani rĩ Ĩĩ. kĩongo gĩake kĩhiũhe ũmwana ũyũ Ĩĩ, ĩĩ. Ĩĩ. anyita karĩng'arĩng'a Ehe. karĩng'arĩng'a rĩake-inĩ karĩng'arĩng'arĩng'a karĩng'arĩng'a ndamenya ũyũ rĩ Ehe. we